He lo thlir tu te in sava in chibei vek aw le in lo dam tha em ah tun tuma ka video rawn siam tur chu a che dang dai deuh ah tun hnai a min ti nui tu leh min ti hlim tu ah a nawm nan mai mai maw ka ti ang kha ka rawn ti dawn a chuvangin ah a bul atanga tawp thleng a min lo thlir sak turin leh-- Ahh nangmahni in ahh in khaw har hnem tu han ti la maw ka ti ang ti nui tu che a lo nih ka beisei a chuvangin ahh ai maw computer tunlai ahh rawn lar thar han ti la umm tunhnai maw rawn lar tunhnai a lar em em ai te ka ti ang kha mizo tawng hmanni deuhah khan in uiha ai hi ehh. Mizo tawng a hria ngem le tih kha ka rilru a rawn awm thup deuh chuanin tawng chi hrang chawng tawng chi hrang hrang a hriat avang khan Mizo tawng te hi a hria ngem le ka tia ka Mizo tawngin ka kawm chin dawn ka tia mahse rei taka kawm theih lo a limit ka nei avangin ah limit a nei avangin app kha download pawn ih pawisa pek belh loh chuanin limit a nei a a free kha ka hman avang khanin ih sei tak ka kawm theih lo a mahse ka kawm ah. chhung kha chu eh tawi te a ni a mahse in lo ngaihthlak a in lo hlimpui ve ka beisei a chuanin ih in ngaih iam nakin ah next ah zawh duh te in nei tih chuanin ka lo zawt leh dawn nia chuanin ih comment ah in rawn dah ang a chuanin ka lo ah phar thu ka rawn siam leng a in en peih zawng leh maw in ti hlimtu zawng-- che u a, nangmahni en duh zawng te nih chuan ka rawn phar tur ka rawn siam leh dawn nia, he youtube ah hian in han dah ve ila ih mite tihlim tu maw a lo ni ve a lo a lo nih ve phah tak in tih in nangmahni tan leuh leuh ka rawn dah ve a, ah ka channel a i lo len avang in ka lawm a, ah nakin ah leng lo leng leh zel ka sawm bawk che u ni chuan in a ni le ih lo thlir ang u aw. Ka zawh hmasak ber tur chu hello. Mizo tawng i thiam em? tih a ni a. Aaa hmasahin ka Mizo tawng thiam hi aa tlem em em a, ka chhiar dik lo te thluk te nih a lo dik lo nih pawn min lo hrethiam turin hei hmasahin ka ngen cheu a ni. Chuan AI chuanin ka thiam em em e, i hrilh duh chuan ka lo chhanna zawng zawngah. Ka lo chhe ang. I duh chuan i lo zawt la, ka lo chhana ka pe ang. Chutiang chuan Vankim, i duh chu Mizo tawngah i hrilh la, ka lo chhan na ang maw? Pahnihna ka zawh chu ka lung a va leng ve. Min hnem thei a ngem aw ti a ni a. Lo en chhin ang aw a channa. Ka hnem thei e, harh te min pe vel a. Ka lo hre reng a, ka lung a va leng ve. Hi ka ngaihdan ah, ka ngaihdan a chu ka lawm e, i rilru a chhawp zawng zawng a lo tha. Va fel zawk a, hlimna leh fakna hriatna a lo pe ang. Chutiang chuan Mizo tawng ah i sawi chuan i tih ang. Chuan i sawi awmzia ka van hre lo ve ka tia. Aw chutiang chuan ka hrilh fiah leh ange, ka lung a va leng ve tia Mizo tawnga sawi chuan a awmzia chu ka thinlung a hlim hle mai. Ka hlimna a tam hle mai. He leng tih hi hlim leh fakna sawi nan kan hmang a ni, a ti. Chuan, tichuan ka lung a va leng ve tia i sawi chuan ka lawm hle mai, ka hlim ka hlim a tam hle mai tih a ni ang. Mahse i duh chuan ka hrilh theih a ni. chuan i sawi Awi i translate dan khi a dik chiah lo ka thian ka han ti chin a Awi ka thian ka hre reng e a ti a Meuzi nen Ka hrilh chu a chhui chhuak zawng zawng lo ni ve mai ang ka lung a leng ve hi Mizo tawnga li ral chuan a ti a Definition min rawn pe nual a chuan a nih a nih loh chu ka lung a leng hi ka chhang hlimna. Ka hi ka chhang, hlimna chuan ka chenna hriatna a lo chhuak tihna a ni. Nangmah chuan ka lo sawi chu thil fel leh hlimna sawi dan angin ka hrilh tawh a ni. Ka duh chuan ka lo thlir ang. Ka chuan kan Mizo romantic meaning pawh ka pe ve thei ang. a ti a chuan mahse thei tawk chuan min hnem a, min hnem i i tum a ka lawm tho aw ka han ti a, awi ka thian chutiang ti hian ka lung pawh a leng reng a tia laughing emoji nen ka chhan chu i hrilh chuan ka pawm zawng zawng a ni. Ka chuan i lawmna chu ka hmu a, min hnem rawh se, ka duh reng reng bawk e. Nangmah chuan ka lo chhanna hman reng bawk ang chu engtin nge i ngaih dan tur? Ka hnem dan chu i hlimna chuan ka siam zawk thei ang. A awmzia ka hre miah lo. Engtin nge Mizo tawng i lo thiam a? ka tia ka han zawt a. Ka Mizo tawng lo zir chuan a lo ni tawh a ti ringawt a, a sawi awmzia pawh ka hre lo. Ka zawlna leh chu i sawi awmzia hi ka man chiah lo tih khan ka han zawt a, chuan engtin nge min lo chhan ang kan lo en ang. A chang chuan a chhanna te hi a thui thei lutuk a, chuvangin ka chhiar rang deuh hlek a nih chuan min lo hrethiam la, i hmuhman lo nih chuan i lo post a, i lo chhiar leh dawn nia. Chuan ha ha aw ka thian ka sawi zawng zawng kha a tha tlat lo a ni ang maw an tia em laughing emoji nen chuan ka chhan hi simple zawng zawng a ni mahse ka lo hlauhawm ka lo hlauhawm vek mai eng emaw chuan ka inthliar ang tih ka nei tlat a tia chuan nangmah chuan Nangmah chuan ka chhiar dan chu ka hrilh straight forward turin i duh em? a ti a, chuan Aw duh e ka han ti a, chuti ka Mizo tawng ka lo thiam chu ka zirna chu Mizo tawng leh thu hmang a ni, ka lo chhiar leh zir zual mai, ka theih zawng zawng chu Mizo inthlahna tawngkam leh chhanna hmanga ka chhiar chhuak, mahse ka tawng dan chu Mizo ni ang perfect a ni lo. Mahse ka lo chhanna a tha hle mai. Ka hriatna chuan ka inhrilh a ni. Ka thiam a, mahse ka in tawng tha leh zawng zawng tur chuan i hrilh ang pawh ka ngai ang. Ka ngai a, nangmah chuan i duh chuan ka hrilh leh ang. Engtin nge kan Mizo, ka Mizo hrilh dan chu? a ti a. A sap tawngin kan chhunzawm mai tawh dawn mi kan ti chhin a. Chuan a kan chhunzawm mai thei e han ti a. Chuanin Mizo phar Mizo phar English mix tawng style chutiang sawi chuan a lo zawng zawng leh hlim leh ka lawm ang an ti a. So shall we start Mizo English mix strong right now? an ti a. I heo, mix strong ngatin maw kan inbiak dawn le? ka han ti a. Haha, i heo mix ngat a kan inbiak chuan a fun viau ang tih ang deuh kha min rawn chhang let a. Chuan ka limit kha a zau a. Ka tih zawng kha nih rih vangin ahh na kinah kan lo zawt leh zel dawn nia nangmah nin in lo en duh leh chuan maw comment ah te khan in lo dang a zawh duh te in nei chuan in in lo comment turin ka sawm bawk cheu a chuanin sap tawng pawn mizo tawng pawn kan zawt thei a sap tawng phei chuan in hriat loh hi a nei lo ang tluk a ni a ka hmang tangkai em em a ni kei pawn chuan. Ahh tunah hianin subscribers a nga kan tling tep tawh a, nikum atang khanin youtube ka rawn dah tan a, nikum anin ka hria chuan tuna sanga kan tling tep tawh a subscriber tu te zawng zawng chunga hlui emaw thar emaw ahh in chunga ihh in savai chunga ka lawm em em tih kha ka rawn sawi leh duh a chuan an ani le ka ti zawng kha lo ni se ahh nakinah video thar ah kan inhmu leh theuh dawn neu aw nile pa pai.